Dwi yma yn Llundain heddiw ar ran fy mlog fideo ar wefan Uned 5, y Gornel Sinsir. Dwi wedi mentro allan i'r byd mawr i gyfarfod un o enwogion, un o arwyr mwya sinsir y byd, ie, Rupert Grint neu Ron Weasley. Mae yna lot o bobl yn meddwl bod ni'n debyg. Dwi edrych ymlaen i weld os da ni'n perthyn. Dwi hyd yn oed wedi cael meicroffon arbennig ar gyfer yr achlysur, fedrwch chi feddwl am hwnna. Felly dwi eisiau gweld os da ni'n rhannu rhyw fath o fond. Sinsiwraeth! Edrych ymlaen! O ie hefyd ma premier pumed ffilm Harry Potter yn digwydd ma hefyd Harry Potter and the order of the phoenix. Fel dych chi'n gweld cannoedd ar gannoedd o bobl wedi heidio yma ond yn anffodus dwi ddim yn gweld llawer o bobl sinsir o gwmpas achos yn amlwg

Fel da chi'n gallu clywed, maen nhw gyd wrth i bod efo fi fan hyn, maen nhw'n gweud fi, Mari, Mari, Mari. Harry. O, pwy di o, anyway? O, oh, dim fi di'r unig un sy'n caru Ron. Dyna fo. y dyn ei hun, ond dwi chydig bach yn siomedig efo'r poster. Dio ddim yn edrych ddigon sinsir i be fyswn i wedi licio i weld. Dwi'n gobeithio bod nhw ddim yn chwarae gwmpas efo hwnna ar y cyfrifiaduron yna, ond gael ei weld o yn ei gnawd cyn hir. Ffordd hyn, bydd y cast i gyd yn cerdded mewn chydig o funudau i fynd lawr y grisiau fanna, cyn mynd fewn

No ginger hair tonight. Oh, sorry.
It's uh, this is our natural hair colour, so uh, we're fake gingers. Dwi'n meddwl mai sensitif dyn nhw fod. Yn amlwg, sbiwch, maen nhw'n lliwio fo'n brown. Mae o'n mor amlwg. Mae Matthew Lewis ar y ffordd, fo sy'n chwarae cymeriad Neville. Mae just yn fanna, a ni sy'n nesaf. My brother's ginger, and my mum. Oh, wow, that's amazing.
How does it feel? I feel, I don't know, it feels, I feel quite fiery. Sinsir.
Mae un o'r prif gymeriadau ar y ffordd, Emma, sy'n chwarae rhan Hermione wrth gwrs. Mae tua dwy fetr i ffwrdd, a mae'n edrych yn brydferth iawn, iawn, iawn, iawn. Ond sa'n ddelach byth efo gwallt coch. Would you ever consider going ginger for a night? No! O'n i'm yn licio'r ffordd nath i ddeud 'na' fanna. Ma'r dyn 'i hun, Harry Potter, Daniel Radcliffe, tua metr i ffwr' o wrtho fi, ma'n dod yma 'wan. What do you think of ginger haired people? I think, I think ginger girls are beautiful, yes. Waw!
Nath o ddeud bo' fi'n brydferth. Wel, pobl Gwlad Coch am dri yn amlwg, ond na Twinkle yn y llygad! Bron yn amser i gyfarfod o o'r diwedd. I must tell you, it's my pleasure to meet you because I'm here spreading the love for ginger people everywhere. Brilliant.
Cool, that's, that's, that's good. A lot of people have told me that we look alike.

Dwi'n teimlo bod 'y ngwaith i fan hyn heno wedi cael i wneud. Fi llwyddo i rannu'r cariad am wallt coch a sinsir efo pawb yma. Felly os ydych chi isio ymuno yn y chwyldro yma, cliciwch ar safle we uned 5 ac ewch draw i fy mlog fideo i. Mari Lyfgrin ar ran sinsiriaid y byd, Leicester Square.